manheru ano vana vamwari tichipfuurira mberi neusiku hwatsaurwa usiku hwokunamata regai ndiremekedza wadistrict bishop vari pano vafundisi vose vanoremekedzwa vatungamiri veevangelism mhuri yekutenda yemethodist church in zimbabwe ndoda kukwazisai vana vamwari tichipfuurira mberi neusiku hwatsaurwa usiku hwokutsvaga nyasha usiku hwokunamata nekudaro vana vamwari tisingapedze nguva ndoda kutenda kuvashumiri vashumira kare ndoda kutenda kuvhangeri yasvika kwatiri nguva ino taakutarisana nekundoyedza kwekunze regai tipfuurire mberi wone muzita rajesu usiku usiri hwokutamba usiku hwokutsvaga nyasha usiku hwokutakura nyasha dzako nemuzita rajesu genesis bhuku yagenesis chapter 30 genesis chapter number 30 vhesi ya 22 genesis chapter number 30 vhesi ya 22 ndichaverenga ipapapa inotiyo then god remembered rachel and god listened to her and opened her womb then god remembered rachel and God listened to her and opened her womb. Zvino Mwari akarangarira Rachel. Rachel. Mwari akamunzwa akazarura chizvaro chake. Iye akava nemimba akaberekera mwanakomana akati Jehovha abviswa abvisa kuzvidzwa kwangu. Akati, Jehovha abvisa kuzvidzwa kwangu. Akamutumidza zita rekuti Joseph, achiti, Jehovha ngaandiwedzere mumwe mwanakomana. Amen. Vana vaMwari, ndoda kuti ndishumire muchinguva chino. Ndinoziva kuti nguva yataa kufamba, nguva yatave Usiku hworema, usiku hworema, asi hwahworema kudai ndonguva yatinotonyanya ku, kuita nharo, ndonguva yatotonyanya kufamba, ndonguva yatotonyanya kutsvaga nyasha dzacho. Nekudaro vana vaMwari, ndichashumira manheru ano ndakamira muthimu yandiri kuti remember me. my god jehovha ndirangarireiwo jehovha ndirangarireiwo remember me my god nemuzita rajesu bhuku yagenesisi panapa vana vamwari iri kutisanganisa jakobho ari kwalabhani ari kuharani kumusha kwasekuru vakanzvadzi yamai ndinotendawo kuti tinonzwisa mabvira akaita paya paanotiza achitiza mukoma wake isau anosvika kwalabhani kuharani shoko ramwari rinotiratidza kuti achindosvika kwounosvika patsime painwiswa zvipfuwo ndokuona rasheri mwana walabhani mwana wasekuru vake shoko ramwari rinotiudza panapa kuti achimuona jakobho wakamukwazisa ndokumukisa ndokumutsvoda jakobho Daidzira nwaziguru ndokuchema. Jacob ndokupinda kumba kwaLabani ndokuchengetwa kwaLabani. Kwapera mwedzi tinonzwa panapa Labani achibvunza nhai Jacob ungangoshanda here nditsva ndiudze zvaunoda pano ndigokuitira. Jacob anoti ah ndinoda mwanasikana wandaona kune wandaona akandinakira kune wandada kune wadhonza mwoyo wangu wandaona patsime rasheri nditendere henyu nditeme ndigare makore ndikushandirei makore ndichishandira eh, rasheri wandakada wandakaona eh, ndira kuti mupabate zvakanakanaka panapa ndichitofamba nemuzita rajesu kuti aonekwa patsime ndirasheri adiwa patsime ndirasheri ende panapa ndiye ari kunzi najakobo ndiye wandichatemerera ugarire kweseven years nokuti ndiye wandada ndiye wandaona ndiye wandada panapa ndodzikere manheru ano haleluya ndokurova seven years dzekutema ugariri jacob achishanda achishanda akamirira kuti kana makore apera wandakada ndo wandichapiwa wandakada ndo wandichapiwa ndichapiwa rasheri wandakada shoko ramwari robva rati makore achindopera seven years jacob anoti makore angu andashanda akwana chindipai mudzimai wangu ndichimupai mudzimai wangu lalabhani ndokuita mutambo ndokuita mutambo ndokufarwa ndokunwiwa ndokudyiwa but tobva tanzwa kuti zvino aa ah, manheru labhani unotora liya waiva mukoma warakeri ndokuenda naye ndokumupa kuna jacob waiva usiku ndoda kuti mundione muone panapa kuti dzinotambika usiku ndokutora rakeri But akadiwa ndi Rachel kwete ra, wakadiwa ndi Rachel kwete kwete Leah. But ndokutora Leah ndokuenda naye ndokumupa kuna Jacob. Hallelujah. Jacob usiku hwose ana Leah haasi kuziva kuti ayewa ayewa haasi Rachel. Hazvina kuzikanwa izvozvo asi kusvika kwaedza Kwayedza Jacob ndoopaanotarisa oti ayewa ayewa ini handina kuda wakadai handina kuda wakadai uyu haasiriye wangu shoko ramwari rinoti liya meso akanga akaneta asi rasheri wakanga akati nakei pachimiro nepakutaridzika pose saka kwayedza jacob unoti handiye wandakada but apiwa asiriye haleluya ayewa ayewa ndodzokere manheru ano Nokuti usiku vana vaMwari tinochinjirwa vatinoda tinopiwa vatisingadi, tinobvisirwa zvatinoda topiwa zvatisingadi usiku usiku. Ayewa ayewa ayewa ndiri kutoparidza panapa ndinotenda kuti kune vazhinji vari kundinzwa vakapiwa zvavasina kusarudza vakapiwa zvavasina kuda Kana mukatarisa muri kuona kuti wandiina handiye wandinoda uyu. Ndinogona kunge ndakachinjirwa usiku, panogona kunge pakaitika chimwe chinhu usiku. Aiwa, but ndinofara kuti usiku haurambe huri usiku. Kundoyedza chete, kana kwayedza tichazviona kuti wandakapiwa handiye wandakapiwa handiye. Kana kwayedza zvichaoneka, kana kwayedza zvinooneka. kuti wandakapihwa handiye haiwa nemuzita rajesu ndoda vari kuti ndakapihwa asiri yeusiku ndakapihwa usiku ndakapihwa ndisingaone ndakapihwa murima but ngakuchiedza ndaakuda kuti upenyu hwangu ndichiona chiedza ngandimbopenye ondione kuti panapa wandiri kufamba naye handiye zviri kuitika muupenyu hwangu hasi zvangu izvi zvandiri kuita handizvo zvangu izvi zvangu zvakabiwa usiku zvangu zvakachinjwa usiku Shoko raMwari panapa rinotiudza kuti kwayedza. Jakobo ndokuona kuti handiye wandakadawo. Haleluya. Ndokuenda kuna Labhani ko kuti makandiita seiko panapa, makanditsotsereiko panapa, ko makaita seiko pano? Jakobo ndiwo paanoti aiwa aiwa, handiye wandakada uyu. Labhani oti kuno kwedu mukuru mudiki haroorwe kana mudiki asati aroorwa, mukuru haroorwe haleluya mudiki haatorwe kana mukuru asati atorwa haleluya but pose pazviri kuitika jacob achirova ugari reseven years labhani haana chaakataura rabhani haana chaakataura ndokunyarara ende muchaona kuti matsotsi haagerane jacob waachisvika kwalabhani haudzewo sekuru kuti ndatiza nyaya yangu yakati haleluya ndasiya ndavharawo mukoma wangu iye ndobva avharwawo Uzvizive kuti ukaita tsika yekuvhara vamwe uchawana pauchavharwawo chete. Ukaita tsika yekudhisivha vamwe one day yauri uchadhisivhwawo chete. Jacob ndobva avharwa haana kumbozviziva kuti ndo tsika dziri kuno ndo tradition ndo tsika dzavo dzekuti hakuna mudiki anoroorwa mukuru asati aroorwa. haleluya jacob akati hazvina mhosa wangu wandooda ndirasheri wandakada ndirasheri kwete liya ndobva arova dzimwe seven years ndokupera ndokupiwa ra, rasheri but shoko ramwari robva randiudza panapa kuti rasheri akanga asingabereki asi liya achibereka haleluya muri kupaona here panapa ari kubereka ndiliya but wakadiwa rasheri haasi kubereka wakaonekwa akaridzirwa muridzo akanzi akaapurochwa akaapurochwa akadiwa haasi kubereka but asina kudiwa ndiye ari kubereka muchaona kuti chapinza liya kuna jacob itradition itsika wakwaniswa kwaniswa netsika aiwa ndovanhu vatinoti maopportunistic vangokwana nekuda kwemukana azarurirwa nemukana wetsika kwete kuti akadiwa haleluya manheru ano ndo yatira kuramba paall night ino yevanhu vanhu maopportunisti vanopinda nekuda kwetsika vanopinda nekuda kwekautsva isu takadiwa takatengwa neropa tina jesu akafa pamuchinjikwa zvedu zvichiramba zvedu zvakavhara zvevasina kudiwa zvichifamba one muzita rajesu ndinoda kuti utodeclare manheru ano Uta akadiwa ndini akadiwa ndini Liya haasi Liya akadiwa akadiwa ndini but ndoda kuti uite nharo urambe mweya wokuti vasina kudiwa ndo vanobereka vasina kudiwa ndo vane zvinhu zvinofamba vasina kudiwa ndo vanovaka dzimba vasina kudiwa ndo vanochata vasina aiwa ndinzwei kachechi yajesu Kana ndichiti vasina kudiwa ndinoreva vahedheni vasina kumugamuchira Jesu, vasingadeedzwe nezita rekunzi maKristu. Ndo vanoita mari, ndo vanoita zvose but isu takadiwa tisu tisina. Ndo nyaya yatira kuramba manheru ano paall night ino. Kuchitondoyedza uti isisu takafirwa pamuchinjikwa. Tisu vaya vanonzi vakamugamuchira vakapihwa simba rekuva vana vakabviswa pakuva varanda vakava vana but todyirwa nevasiri vana but todyirwa nevasina kumugamuchira ndo yatiri kuya kuzoramba panapa ayewa ayewa ndonzwi kerechechi yajesu vahedheni ndo vanodhiraivha vahedheni ndo vaita vakuwasha vahedheni ndo vaita vana vanograduata vahedheni ndo vaita vana aiwa ndinzweka tinzwei chechi yajesu vari pamabasa ndo yatiuda kuya kuzoramba iyoyo yekuti isu takadiwa tisu tinorega kubereka aiwa vasina kudiwa Aiwa ndinzweka chechi yaJesu. Ndinoda kuti uite nharo woti ndini ndakatsvodwa patsime, ndini ndakaonekwa, ndini ndakaapurochwa, ndini ndakataurwa neni, ndini ndakaonekwa. One muzita raJesu. Inzwaika panapa. Shoko raMwari rotiudza kuti Liya ndokutanga kubereka, Rasheri haasi kubereka. ha but izvo robva ratiudza kuti liya wakanga achibereka gore mwana gore mwana ha achibereka vana achibereka vana achivatumidza mazita achiti dzimwe nguva ndingadiwe nemurume wangu achibereka achirova gore mwana gore mwana kuita makwikwi narasheri ende paari kuita makwikwi narasheri rasheri haana kana mwana eh, kukombita nemunhu asina chinhu haleluya kuita competition nemunhu asina chinhu kuita competition naloja ari kukaboys kaya ari kuseri ari muone room kuita competition ukaona vanhu vachikompita newe usina kuita chinhu usina chinhu ziva kuti havasi kuona zviri apa izvi vari kuona zviri kuseri vari kuona kuti une potential yekusumuka vari kuona ayewayewa ukangoona vanhu vachikompita newe usina chauinacho Vanhu vachirwira vachirwa newe usina chauinacho utoziva kuti ndine zvinhu zvangu ndine zvinhu zvangu ndine zvinhu zvangu zvavari kuona zvisati zvabuda ndinazvo zvisati zvabuda haikona haikona inzwaika ndokuramba achitobereka achirova gore mwana kamwe kasati karumurwa kamwe kapo imwe yatobata achikombita narasheri Rachel asina chinhu Rachel Rachel achina mwana ah, hallelujah ha ende mukaverenga zvakanaka muchaona kuti pamberi apa anototora naziripa murandakadzi murandasikana ha ndokumukumbira kuti abereke vana achiberekera kuita competition haleluya kuita competition yekubereka aiwa ndiri kunzwika here chechi yajesu kuita competition nemunhu asina chinhu ha ukaona vachikombita newe vari kuona zviri kuseri rega vakadaro ukaona vachiita newe nharo vachikombita newe iwo usina chati chakubatika imva watenda kuti ndine zvinhu zvangu ini ndine zvinhu zvangu ndokuita competition Rashel hapana chinhu ndinotendawo panapa kuti zvino nguva inoti yafamba iripo nguva yaanoti rasheri yaanoti aiwa iwa iwa iwa rasheri iripo nguva yaanokumbira hoti nguva yandatsinyirwa nguva yandasekwa nguva yandafamba ndisina mwana but ndirini ndakadiwa ndirini ndakasarudzwa ndirini ndakaonekwa panapa vhesi ya 22 pomba pate zvino mwari akarangara rasheri rakeri mwari akamunzwa remember me remember me paall night ino handina mamazwi vana vamwari handina imwe nyaya pausiku huno hwatsaurwa uri mukati memba wakagara pawakagara uri pauri uchindinzwa dzimwe nguva uri mablankets dzimwe nguva wakagara Iti Jehovha, remember me, remember me. Ndakuda kuti mundionewo Jehovha, nokuti ndini wamakafira pamuchinjikwa. Inzwaika zviri kutaurwa panapa. Panobva pati, zvino Mwari akaranga Rakeri, Mwari akamunzwa, akazarura chizvaro chake. Haleluya! Inzwaika. Ayayaya, then God remembered Rashel. and god listened to her and opened her womb akazarura chizvaro zvondiudza kuti pese paa pakavhara rashe raasingabate pamuviri rashe raasingabereke chiri kundiratidza panapa ndechekuti jehovha vanga vasati vamurangarira nekuti kana jehovha vasati vakurangarira jehovha vasati vakuremember aiwa aiwa zvinenge zvakavhara zvinoramba zvakavhara but panapo mbo vanzi jehovha vakarangarira rakero jehovha vachimurangarira ipapo pamapanzi aiwa aiwa pamapanzi chizvaro chake chakazaruka zvondiudza kuti kana jehovha vakurangarira aiwaiwa chinozaruka chete chaa chakavhara chinozaruka chete pomba panzi pamberi pacho pamwe patipo iye akava nemimba zvondiudza kuti kana jehovha vakakurangarira inobata chinozaruka yobata aiwaiwa ndinzwei zvakanakanaka ndinoda kuti uti jehovha remember me pane zvakavhara zvinofanira kuzaruka manheru ano kuchiyedza inofanira kubata nekuti panaa pari kunzi yakabata after jehovha vamurangarira ndobva chazaruka ndobva yabata ndoda kuti uti jehovha ndirangarirei ndaakuda kubata kune zvanga zvakavhara nokuti kana mwari vakurangarira inobata Kana Mwari vakurangarira zvinoitika. Aewa aewa zvinenge zvakavhara zvinenge zvakasunga because Jehovha vasati vakuona. Kana vakurangarira inobata. Jehovha kana vakurangarira zvinoita. Jehovha kana wakurangarira unopapinda. Jehovha kana wakurangarira unoye paenda. Jehovha kana wakurangarira unodzikwira ndege. Jehovha kana vakurangarira unodzidhiraivha. Jehovha kana vakurangarira zvaa zvakavhara zvinovhurika. Aiwa, ndiri kutonamata panapa, pandiri kutoshumira manheru ano kuchindoedza kuno umwe munhu anofanira kurangarirwa jehovha ngaakurangarire manheru ano zvizaruke manheru ano zvivhurike aiwa ndiri kunzwika here chechi yajesu manheru ano in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus kune mikana yakavhara kune mikana yakavhara kune maopportunities akavharwa jehovha ndirangarire chisaruke ende mukaverenga zvakanaka panapa pari kunzi jehovha vakarangara rakeri chizairo chake chikavhurika yeumb opened haleluya apasi kunzi mwari vachirangarira jacob rasheri rasheri akachinja murume Rasheri haasi kunzi chinja Jacob chisiyana naJacob. Rasheri chiri kungoitika bedzi ndechekuti ari kurangarirwa paapakavhara povhurika. Haasi kunzi tsvaga mwe murume ibva pana Jacob. Aiwa ndinzwei kachechi yaJesu. Manheru ano pakuri kundoyedza. Handisi kuti regedza purojekiti yako. Bba ndiri kuti Jehovha ngaazarure uri ipapo zvanga zvisingabatike zvibatike Mwari havasi kuti chinja profession yako but uri ipapo Jehovha ngaavhure zvitange kubatika Jehovha havasi kuti chinja guta uri ipapo uri muku aiwa ndinzweika chechi yaJesu havasi kuti chinja nyika uri muZimbabwe inenge yakapazika kunge yakakoromoka Jehovha vari kuti kana vakurangarira zvinovhurika urimo Hausi kuchinja, hausi kuchinja. Naye Jakobho. Izvo ayewa ndinzweka, ndinzweka. Naye Jakobho iyeye. Kwete kuchinja Jakobho, but chiri kuitika ndechekuti Jakobho. Mumwe chete Jakobho iye asina kuchinjwa. But kune zvazarurwa. Ayewa ndinzwe chechi yaJesu. Ndoda vamyanheru ano vanoti remember me my Lord. Ndakuda Josefi wangu. Remember me my Lord. Ndine nguva ndichisekwa, ndine nguva ndichitsvinyirwa nemukoma wangu Liya. Hama dziri kundiseka, hama dziri kundifuratira, but ndaakuda mai Joseph, kwete ordinary Joseph, but gavhena wenyika yeEgipita, achatonga munyika yeEgipita. Aiwa, wakatakura zvikuru, iti Mwari ndirangarirei wakatakura zvinoshamisa iti mwari remember me aiwa ndinzwei kachechi yajesu jako bhaibheri riri kutiratidza panapa kuti rasheri wakabata mwana akamutumidza kuti joseph aiwa ndinzwa yechechi yajesu kana mwari wakurangarira manheru ano vachakukorokotedza amuhlope makorokoto congratulations uchakorokotedzwa chete this time havaresiste nokuti kana zvabatika vachauya nemakorokoto this time vari kuya kuzokorokotedza pachaitwa baby shower papo pachaitwa baby welcome hameno namazita azvo but pachaitwa mutambo wokugamuchira mwana panapa aiwa ndinzwei kachechi yajesu prepare prepare preparation ichatengwa chete pane preparation ichatengwa panapa aiwa jehovha kana vakurangarira pachaitwa mabiko this time vanokukorokotedza chete This time vanokorokotedza chete nemuzita raJesu, nemuzita raJesu vanokorokotedza chete.